Pa awi te, kha inneih sawm na. Yau, mawi bal. Nupui nei dawn ami? Ka lawmpui hle mai che, rawn kal ka lo tum ang. I rawn kal lo in i fanu lawm ka neih dawn. Mobile spiderman movie ve nila na hi a nuam dawn nia cold drinks leh popcorn te i pahin kan han en ang a i paih lo mi paih lo ni chuan ka bialnu ka hruai anga a thianui kal pui ve dawn nia paih lo i paih lo tak tak maw mobile paih lo. Mit de lian te nge movie kan en thei anga. Alpha square plus beta square plus gamma square equal to zero. Lms equal to RHS, in hrethiam em? Zirtirtu i va han nin awm tak khatia kha kan na hman tangkain tur pakhat mah awm lo. Eng zam an nge awi te? Cheng zanga cheng za a tha lawm la mai rawh. Awi te speaker khi mi lo lak. Eng zam an nge? Khiang te cheng sanga cheng za. Awi ta e, ka thian tha tak, ka bestie pawh ni mahna, ka vung bawih te chu chu inṭawm ka duh miah lo ni aw. Kal nghal rawh. Kei hi hmeichhe pakhat vang mai maiin ka bestie kut ka thlak a maw? Engtin mah min la ti leh lo zui. Ngaihdam dil a ngai ni. It is! Mobile, excuse me, eng ngen ta? Pizza nen hian thla milo lak tia. Ma'am, khawnge pizza chu? Chu tak reng, dar kar khat ka nghak tawh, rawn ti ve vat ta chu. Sorry ma'am, ka rawn dah nghal ang. Mobile, khawnge i kal dawn? Thuampuiah sawn, keini pawh kan kal dawn alawm, lo chuang ve rawh. Awle awle, min lo nghak lawk.

Mawi ban, hnathawk thar ami ni. Ni lo e a, mechanic lamah hi chuan kum sawm lai experience ka lo nei tawh. It is sir. Tuna he le. Tu nge. Min lo nghak lawk rawh. Kuajarah. Kha le cheng za. Eng nge sawmngai awm zia. Fifty percent cash back a kalpui lai a nia. Sir sir sir sir nang hi tunlai milar mawi bala kha i ni em? Aw thlak lo lakpui che. Rei lo te min lo nghak lawk aw. Khale min lo lakpui char char dawn nia. Unau pawi te tah kan ei mai dawn mi ka rel ṭam tawl tuk. Na hi na hi min hmu ang. Bang leh lamah hian kan ei dawn nia, a tha lawm kal la. Paisa i paisa awm nia. Chal chal chal chal chal. He gari start kar. Tuna pawi te. Pahnih ka ti tla daih. Mawi baluna pa a ho lutuk lo chhuk phawt mai teh. Ka ril ṭam tawh ta ei phawt ang. Haw lamah kan chhar phei leh mai dawn nia. Aw le awi te. Awi te ei ang le. A tha lawm, pakhat hi i ta tur, pakhat hi ka ta tur. A pahnihna i ta tur, hei ka ta ve tur. A pathumna i ta tur, a pathumna ka ta tur. U Naupa Khiang te, Year tuir tu te kha ka hria ni aw. Tlai deuh ah sawn an chhiar mek. A ni maw Sep te, an va han chak dawn lo ruah em? A palina i ta tur, a palina ka ta ve tur. I fer hle mai u naupawh awite, anih chuan saw lai mi pahnih saw engtin nge kan tih dawn? Sawlai mi pahnih sa maw? Hmun hnih hmun thumah kan zei phelh anga telin kan fry dawn nia. Hello.

Mawi bal u naupa, phone keng rawn tlan phei hmu em. It is. Awi ta e, i sim min lei tir i a hman theih mi a lo ni aw. Hman theih loh a, khawmawih phone lo la teh. Dep rawh, mobile ka reni min man lo ang maw? Man lo e awite, i thian pai electric engineer zir chhuak a nih hi, min ring rawh. Ka sawi reng kha maw awite?